Wëllkomm bei Lénk TV, Merci dass der dobäi sidd. D'Joer 2011 versprécht ganz spannend ze ginn, an dat net nëmmen well dëst Joers d'Gemengewale sinn, mee well sech och elo schonn gréisser politesch Ausenanersetzungen undeiten. Komme mer elo op Esch, Wat hate mir zum Budget ze soen? Wouhin féiert d'LSAP-Gréng Koalitioun Minettsmetropol? A wat sinn eis sozial Alternativen fir d'Stad Esch? Dozou elo méi.
Et deet sech esou munches zu Esch. Eng Rei grouss Projete gi grad realiséiert. An datt esou eppes vill kascht, wëssen och déi Lénk. Déi héich Neiverschëldung ass dofir net eisen Haaptkritikpunkt.
Ech mengen, den eigentleche Problem ass, firwat an deene leschten zwee Joren déi grouss Emprunten zustane komm sinn. A se si virun allem doduerch zustane komm, datt d'Gemeng huet missen Emprunte maachen, well se op e gewëssen Deel vu Recettë verzicht huet. Dat heescht, datt op der enger Säit Steieren op héich profitabele Betriber Rofgesat ginn. Op der anerer Säit mussen d'Leit dann ufänken d'Lächer am Gemengebudget ze stoppen, doduercher datt d'Taxen op Müll, op Waasser, op Ofwaasser, also op Grondbesoine massiv eropgesat ginn. Bal verféierfacht hu sech déi kommunal Taxen an de leschte Joren. Eng Mesure déi jidderee betrëfft an haaptsächlech déi, déi schonn net vill Suen hu fir ze liewen. Ma och am soziale Wunnengsbau huet dëse Schäfferot kaum Initiativ ergraff, fir op d'Realitéit vun der Kris ze äntweren.
D'Universitéit wäert an den nächste Jore seng Dieren opmaachen. Da kommen dausende Studenten op Esch studéieren. Gläichzäiteg huet dëse Schäfferot verpasst, néidege, wichtege kommunale Studentewunnraum zur Verfügung ze stellen. Op der anerer Säit ass et awer och esou, datt an der Schoulpolitik grouss Problemer sinn, notamment doranner, déi doranner bestinn, datt duerch dat neit Schoulgesetz Esch am Fong méi Méiglechkeeten hätt, méi Léierpersonal zougestane kritt, dëst Léierpersonal awer esou agesat gëtt, datt Schoule wou wichteg pedagogesch Projete lafen, notamment den ale Lycée an d'Brill Schoul, datt do Effektiver ofgezu ginn. An och dat ass an eisen Aen Net net net drobar, einfach doduerch, datt wichteg Initiativen sou ausbludde gelooss ginn. Cadeaue fir grouss Entreprisen verpassten Zukunftschancen an de Bierger soll d'Rechnung bezuelen. Dat ass ongeféier de Géigendeel vun deem, wat déi Lénk fuerdert. Dofir hu mir dëse Budget net mat gestëmmt. An elo weider Noriichten. D'Chargés d'éducation hunn es sat. Nei Mesurë vum Educatiounsministère hunn se op d'Strooss gedriwwen, wëll se an onméigleche Konditiounen hirer Formatioun nogoe mussen. Déi Formatioun, déi gëtt parallel zu de Concours de recrutement organiséiert. Dat heescht, déi misste sech jo am Fong elo op déi zweet Sessioun préparéieren. An dat kënnen se net, well se eben dann elo déi Formatioun hei Als éischt upeilen, dass zumindest d'nächst Joer eng Aarbechtsplaz weider behalen.
Eng Delegatioun vun Die Linke Saarland huet den ëffentlechen Transport an der Groussregioun getest an dobei och Statioun zu Lëtzebuerg gemaach. Fazit, D'Material ass méi modern ginn, mee net alles ass positiv.
Uns ist es, obwohl wir willens und in der Lage waren, Tickets zu erwerben, sowohl in Saarbrücken wie auch in Metz sehr, sehr schwer gemacht worden, sehr, sehr schwer gefallen. Aber auch hier, wie ich gehört habe, muss man sich praktisch anmelden, wenn ich mit dem Rollstuhl Bahn fahren möchte.
Wéi gesäit eng vernënfteg Drogepolitik aus? Dat war d'Fro, déi den Dokter Michel Pletschet op eisem Vendredi Rouge am Café Théâtre Rocas diskutéiert huet. Et, déi Ausgrenzung leeft ëmmer an déi selwecht Richtung, leeft ëmmer an déi selwecht Richtung, ob mer et wëllen oder net. Dofir musse mer ganz, ganz gutt oppassen, wéi mer mat deem Thema ëmginn.
Ënnert dem Virwand, dat aalt Ofdreiwungsgesetz ze moderniséieren, solle laut Projet de loi d'Frae weider an hirem Choix entmündegt ginn. Déi Lénk hu sech zu Wuert gemellt. D'Zil ass eben, dass mer an de Virdergrond wëlle bréngen, dass d'Fra selwer kann iwwert hire Kierper bestëmmen, wat eben an dësem Gesetz einfach net dran ass.
Energie ass en Allgemenggutt a soll an ëffentlecher Hand bleiwen. Wärend aner Länner wéi zum Beispill Däitschland Stroumnetzer rekommunaliséieren, huet de Stater Gemengerot seng Netzer an eng privat Gesellschaft ausgelagert. Et gëtt natierlech gesot, datt d'ëffentlech Hand nach majoritär géif bleiwen an deene Societéiten. E Problem ass, datt trotzdeem d'Entscheedungen innerhalb vun de Verwaltungsréit net méi déi selwecht wäert sinn, well do sinn awer nach aner Aktionären dran, privat Aktionären, déi eng aner Logik hunn. Dat heescht, d'Bierger selwer kënnen net méi iwwert hir Energie fräi bestëmmen.
Gëtt d'Demokratie an der EU lues a lues ofgeschaf? D'Banken an d'Grousskonzerner bestëmmen ëmmer méi d'Politik an der EU. Wat de politeschen Establishment Gouvernance économique nennt, ass a Wierklechkeet eng Entmëndegung vum Vollek. Wéi a firwat, erkläre mir Iech elo. Gouvernance économique européenne ass den Titel, ënnert deem verschidde Mesuren op europäeschem Niveau sollen ëmgesat ginn, fir ze garantéieren, datt déi eenzel Memberstaaten net géint de Stabilitéitspakt verstoussen. Sou muss all Land zum Beispill d'Eckdate vun sengem Budget eraginn an da gëtt kontrolléiert, ob déi konform sinn. Dëst bedeit awer eng wesentlech Aschränkung fir déi national Wirtschafts a Sozialpolitik. Mee wat geplangt ass, ass, fir datt reng déi Stabilitéitskritäre vu Maastricht, datt d'Budgeten net däerfen e gewëssen Defizit iwwerschreiden, Reng déi monetär Kritären, déi jo vun der net demokratesch gewieltener Europäescher Zentralbank opgestallt ginn, déi reng monetär Kritären ginn am Fong geholl elo de Force imposéiert. Moyenen, fir iwwerhaupt an Europa eng wierklech koordinéiert Wirtschafts a Sozialpolitik ze maachen, gëtt et iwwerhaupt net. Dat eenzegt, wat sech iwwert d'Gouvernance économique duerchsetzt, dat ass de Wëlle vun de Marchéen, wéi jo ëmmer gesot gëtt. D'Finanzmäert hätte gär, oder d'Finanzmäert sinn net zefridden, duerfir musse mer hei an do maachen. Dat ass am Fong geholl, wann een dat wëll kuerz ausdrécken, ass dat den eigentlechen Inhalt vun der Gouvernance économique. Et ass eng Restriktioun vun der Politik am Allgemengen op d'Desiderata vun de Finanzmäert. Et ginn also keng Virgaben a punkto Mindestloun oder Sozialleeschtunge gemaach, déi europawäit fir Betriber gëllen. Doduerch ginn déi eenzel Länner zu Konkurrenten a probéieren sech géigesäiteg duerch Steierdumping a Sozialofbau ze ënnerbidden, fir Betriber unzezéien. Dat heescht, d'Länner alleguerte sinn am Fong geholl och an engem héije Grad erpressbar. vis-à-vis vun de groussen europäesche Konzerner oder internationale Konzerner, déi domadder en immens Drockmëttel hunn op d'Politik an den eenzele Länner, ouni datt e Géigepouvoir do wier op europäeschem Plang. Op europäeschem Plang gëtt au contraire déi Konkurrenzpolitik do nach favoriséiert. An déi Stabilitéitspolitik, déi se de Moment amgaang sinn duerchzezéien, déi tendéiert dohinner, elo zur nächster Etapp ze goen an elo all Länner ze disziplinéieren an ze kucken, d'Lounkäschte weider eraufzesetzen, d'Sozialkäschte weider eraufzesetzen. Dat beschte Beispill, wat Gouvernance économique konkret bedeit, hu Merkel a Sarkozy ugangs Februar um EU-Sommet ginn, wéi se gefuerdert hunn, datt den Index europawäit soll ofgeschaaft ginn an de Rentenalter iwwerall op 67 eropgesat gëtt. Also do mengen ech, dat wat sech de Moment weist, dat ass net nëmmen eng sozial Fro, mee och eng demokratesch Fro. An am Fong geholl wier eng Sozial Revolutioun néideg, déi gläichzäiteg och eng demokratesch Revolutioun wier.
Net demokratesch ass dann och de Fait, datt dës Mesuren elo sollen an alle Memberstaaten duerchgesat ginn, ouni datt d'Bierger dozou hir Meenung kënne soen. Ma souguer an eiser Chamber ass mol net driwwer diskutéiert ginn. Also ech si schonn méi wéi erstaunt, a wéi enger Form datt mär hei ouni en Débat ouni eng Erklärung, ouni Motivatioun, ouni Rapport eng Resolutioun ofstëmmen, an där mer eis ausschwätze fir Sanctions automatiques am Kader vun de Prozedure par rapport zu den nationale Budgeten. Wa mer fir Sanctions automatiques sinn, op weem seng Käschten geet dann eng relativ rigoureuse oder esouguer staark rigoureuse budgetär Politik? Wee muss d'Laaschten droen, déi am Endeffekt aus der Kris entstane sinn? A wat mer am Moment feststellen an deene verschiddenen Nationalstaaten a Europa, dat ass, datt do wou eng rigouréis Budgetspolitik gemaach gëtt, do geet et haaptsächlech op Käschte vum Salariat, respektiv op Käschte vun deene Leit, déi am schlechtsten dru sinn a wierklech net verantwortlech si fir d'Kris. Et gëtt esou lues zur Traditioun, am Januar luet déi Lénk am Centre Culturel zu Bouneweg op hiren Neijooschëmfang an. Eng gutt Geleegenheet, fir sech an enger lockerer Atmosphär erëmzegesinn. Eng gutt 80 Leit, dorënner Vertrieder vum Parti de gauche vun der Moselle a vun déi Lénke aus Rheinland-Pfalz an dem Saarland, woren um Neijooschtemfang vun déi Lénk. Datt bei sou enger Geleegenheet eis aktuell Regierungsparteien net an den héchsten Téin gelueft ginn, ass kloer. Wat mech haaptsächlech frockst, dat ass, datt eng csv et nach ëmmer fäerdeg bréngt, mat eppes an déi 30 Prozent sech opzeféieren, wéi wa se d'absolut Majoritéit hätten, well se ëmmer nach e gudden Dommen an der LSAP fannen, deen dee Schäiss matmécht. Wat mech nach nervt, ass, datt hei zu Lëtzebuerg vläicht nach ronn gutt geet 200.000 Leit d'Wahlrecht hunn. Politeschen Héichpunkt wor d'Ried vum Serge Urbany, dem Porte-parole vun déi Lénk. Léif, léif Uwiesend, 12 Joer gëtt et elo schonn déi Lénk zu Lëtzebuerg. Besonnesch an deene leschten zwee Joer konnte mer eis aktivitéitsméisseg an elektoral wesentlech verbesseren. An der Chamber hu mer d'Vertraue gerechtfertegt, wat d'Leit an eis gesat haten, andeem mer do déi eenzeg fundamental Oppositioun a ganz ville Froe waren. D'Wieler, et gëtt zwar net méi richteg Stammwieler wéi an der Zäit, et gëtt awer nach ëmmer e Wielerpotenzial, dat net nëmmen no der Traditioun kuckt, mä och no senge sozialen Interessen sech orientéiert. Wa portugisesch Wieler zum Beispill zu 10 Prozent bei de Chamberwalen, no deer neier Etüd, déi jo verëffentlecht ginn ass, déi Lénk giffe wielen, a si awer kee Walrecht hunn, dann seet dat net nëmmen eppes aus iwwert d'national Diskriminéierung vun de Portugisen zu Lëtzebuerg, mee och iwwert d'Beschneidung vum Wahlrecht vun de manuellen Aarbechter hei am Land, well an der Majoritéit handelt et sech dorëmmer. Mär wëllen zesummeschaffen an all Leit op der Lénker, déi wëlle wierklech eppes änneren a gesellschaftlech Verännerungen erbäiféieren, wëlle mer zesumme kréien a mat hinnen zesummeschaffen. An an deem Sënn wënschen ech eis alleguerten en erfëlltent an erfollegräicht Joer 2011.
An nom Serge senger Ried hu mer nach vun der Geleegenheet profitéiert, fir emol bei eise Memberen a Sympathisanten nozefroen, wat fir si eigentlech politesch lénksen Engagement bedeit. Ech mengen, et huet een eng Opfaassung iwwert e soziaalt Zesummeliewen, eng Idee vu Solidaritéit, déi an den traditionelle Parteien an esou wéi d'Politik haut funktionéiert, ëmmer méi verschwënnt a wou een, wann ech esou ronderëm mech lauschtere, vläicht eng lescht Hoffnung huet. Et si jo sou vill Hoffnungen enttäuscht ginn, datt vläicht eng Lénk, eng nei Lénk vläicht do eng Alternativ ka bidden. Et ass fir mech besonnesch wichteg, datt se iwwert de Kapitalismus als System eraus kucken a gläichzäiteg awer och ganz konkret Fuerderunge formuléieren, déi kuerzfristeg a mëttelfristeg kënnen ëmgesat ginn. Fir mech ass et wichteg, well ech wëll derzou bäidroen, fir déi sozial Ongerechtegkeeten aus der Welt ze schafen. Fir mech bedeit lénks sinn, déi Politik, wéi se elo bedriwwe gëtt, déi neoliberal Politik, datt mer déi zrëckweisen, déi déi vill hunn, datt déi nach solle méi kréien an datt déi aner ëmmer méi aarm ginn. Meng dofir, dat ass schonn een Argument fir fir lénks ze sinn. Fir mech ass bei déi Lénk ze sinn eng Saach vun der Solidaritéit zu Lëtzebuerg an international. A Solidaritéit net am Sënn vun Almose, mee Solidaritéit am Sënn vu Gerechtegkeet a vu Gläichheet, dass en d'Leit kréien dat, wat en se verdénge fir hir Aarbecht. Punkt.
Voilà, dat war et vu Lénk TV. Ech soen Iech Merci fir d'Nokucken a ginn Iech Rendez-vous an e puer Wochen.